Çawa ji xew rabû bi kelecan çoba bavê xwe jê re got, Bavo min xewnekî ecîb dîtge. Bavê wî Yaqûb selama Xwedê lê be got, Xwedê xêr binivîse gelo te çi dîtye, min gelek meraq kir. Yûsif, Min di xewna xwe de dît ku yazdeh stêrk Roj û hîv ji min re çitine secdê. Yaqûb ji vê xewnê fêhm kir ku Yûsuf ê bibe pêxember, meqamekê bilind ê nesîbê wî bibe û hemû malbata wî ê bikevin emrê bin emrê wî. Ji bo vê yekê ji kurê xwe Yûsuf re got, Kurê min, nebî nebî tu xewna xwe ji birayên xwe re nebêjî. Ku te ji wan re vê xewinê qal kir, ku ji wan re vê qewlê bêjî, Ê ji te re bi dek û hîleyan daf vedin. Ji xwe şeytan jî ji însanê re dijminekî eşkere ye. Dê wisa bike ku hesûdiya birayên te hişyar bike. Yûsûf pêxember bi van gotinên bavê xwe gelek kêfxweş bû û ji bavê xwe re got, Baş e, ez xewina xwe ji tu kesî re nabêjim. Lê mixabin birayên Yûsif bi awayekî vê xewnê sah kirin. Hesûdî kete dilê wan û rik avêtin Yûsif û birayên wî yê ji dê Binyamîn. Çûne ba Yûsif û Binyamîn ji wan re gotin, Em zaf bi hêz in, em ji we zêdetir kêrê bavê xwe tên. Lê bavê me ferq û meylî dike, we digire û ji we zêdetir hes dike. Bavê me di xeletiyeka mezin de ye. Piştî Şeytan hesûdiya dilê wan zêdetir kir, çiqas diçû zehftir rik diavêtin Yûsûf û birayê wî Binyamîn. Ev deh bira ji bo bavê wan dev ji Yûsûf berde û bi wan bigire hatin bahev. Bi hev re şewirîn. Hin kesan gotin em Yûsif bikujin an jî em wê bavêjin ciyekê dûr ku nikar be bizivre. Hinekê din jî gotin em wî nekujin lê wî bavêjin bîreka kûr ku kerwan wî ji xwe re berin. Bi vê awayî dê ji çavê bavê me dûr bibe. Yê ji çavan dûr dibe, ji dil jî dûr dibe. Em ê jî bi vê awayî bigihîjine miradê xwe, Ê bavê me zehftir ji me hez bike û dev jê bar de. Hemû bira vê fikrê ecibandin. Biryar dan ku Yûsûf bavijne bîrê. Planê xwe kirin, bi hev re hatin bahev. Bi hev re hatin ba bavê xwe. Ji bavê xwe re Ji bo bavê xwe bixapînin jê re gotin, Bavo, em ji birayê xwe Yûsûf pir hez dikin. Çima di heqê wî de baweriya te bi me tune. Ji bilî xêrxwaziya Yûsûf dilê me de tiştekê xirab tune. Yûsûf bi me re bişêne çolê, em ê bi hev re leystokan bileyzin, lê miqate bin û wî parêzin. Yaqûb nexwast Yûsûf rê bike. Ji şandina wî dilê wî nerehet bû. Ji kurên xwe re got, Ez ditirsim dema hûn ji xwe re bileyzin hişê we ne li balê be û gur Yûsûf xwe. Ez ê jî zêde xemgîn bim Lawên wî gotin, Em xort in, bihêz in, li ser xwe ne. Dê çawa gur birayê me bixwe? Piştî zêde israrkirin bav neçar ma û izna Yusuf da. Dema bû sibi, Yusuf destê bavê xwe maçê kir, bi kêf û bi xweşî bi birayê xwe re kete rê. Bi birayê xwe re çû ber pas, Lê mixabin û sed hezar car mixabin. Di dilê birayên Yusuf de xayintî hebû. Van birayên bêwîjdan gihîştin hev, hêz û fikirên xwe kirine yek Û birayên xwe yê ezîz avêtine bin bîrê. Dema wî avêtin bîrê, Xwedê jê re xeber şand û got, Yûsif, mizgînî ji te re, ez te tenê nahêlim. Ez ê te ji vê tarîtiyê, ji vê nexweşiyê û ji vê halê xirab xilas bikim. Dê birayên te hewceyê te bibin, ê werin ba te Û tê tiştê anîne serê te ji wan re bibêjî, yê bixesirin, yê zerar bikin ew bi xwe ne. Belê yê ji bêgunehan dek hîle û planan bike îslah nabe û nagije miradê xwe. Dawiya xapandinê xemgînî û poşmanî ye. Serkeftin ji bo mazlûm û qenca ye. Yûsif ji ber qenc û mazlûm bû Piştî zehmetî û keseran li dinyayê û li axretê bi ser ket. Sebra wî, qisa wî ji bo me hemû a ji bo mirovan tev bû ders û îbret. Xwedê bi xatirê Yûsuf pêxember, selama Xwedê lê be, me û hemû bindestiyan ji destê zordar û xiraban xilas bike. Serkeftin bide yetîmên Selaheddînê Eyyûbî. Amîn.